Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

outside this world. Ma, take two. Dan huwa take two għax eh, Ricky Karwana ġi u babsilna l-kameras. U ma stajniex, ma stajniex inkomplu li biex ifottilna il-podcast. Grazzi, Steve. Grazzi, Ricky.
Grazzi, Steve.
Dablu take three? Jo, all right. All right, Tajjeb, kif inti? U hekk kif Alla jgħinna. Tajjeb, U tagħna anke jsti.
jiena all right, jiena dejjem tajjeb. Dejjem kelli kurżità Steve u dejjem ridt insaqsik Ejja. jekk hux kont inti wara dawk il-vuċi ta' dawk il-każetts ta' żmien ta' Dun Victor U Grech u kemm taħseb, well, one kemm taħseb li għaddi żmien. U two, le, ma kont ta' Dun Victor Grech li kien. L-Ispak, tiftakru kien hemm programm Spak? Meta jċemplu. Le, le, mux jena kont. Mostja leħem għennet minnom biċin. Ma nafx, jista' imma inti qed tgħidilek ta'. Inti qed tgħid dawk ta' dum ta' tafx qed tgħid meta kont żgħir jien ta' ta' dum. Kont żgħir inti ta' dum Victor ta' dum Victor Grek qed tgħid dawk il-kazett. Il-kazett, seħe.
Le, mhux jiena ħejja staka. Dak għax probabbli min għamilhom dak il-vuċijiet ukoll ilu li telaqgħu għax qed ngħid daw daw fin-90s ta' kienu. Mala jiena jiena 25 eh, sena ilu ġifieri smajt l-ewwel darba dal każett. Eh, waslu għandek naqtart mela. Jiena kont kont nismagħhom nara qabel. Imma eh, meħel le le le mhux jien. Niftakarhom. U dan parti mill-patrimonju. Eh, l-patrimonju ma. L-ewwel satera kif naqbad ngħid. Eh, eh, salvaġġa. Salvaġġa.
Satera oh, salvaġġa. Kienet tal-ostja dak iż-żmien. U dak iż-żmien kien hemm, mm. dak iż-żmien kien hemm fuq radio, kienu kien hemm programm li kien isir bil-tard jekk xi lax, ta' mhux ġifi xi u kien programm ta' sess, u nsejt fuq li ma stazzjon kien. Jgħallek. Xaġa progressiva. Jgħallek u xi Radio One Live dak anyway. U daw kienu jċemplu n-nies biex jisaqsu dwar jien niftakar kont konna u aħna stess, issa aħna konna tfal, konna nċemplu biex biex nitnejku, jiġifieri min jaf kemm ċempilna u għamilna vuċijiet, imma imma tfakkarni f'dik, imma ta' Dum Viktor Gekk li mhux jiena kont. Imma. Ma wħed minnhom viċin għana ħenti jak ostja. Eh, ma nafx, jek hemm xatt li għandu xi kasett, jek nistaw. Ej, ostja men, insaqsi. Dik idea tajba.
Imma rrit il-kazett il-komplut fejem għaxem inti għandek tal-parlament. Eh, Umbat għandek ta' eh, Don Victor Grekka ti ċemplu. Eżat, dik.
Liżet waħda famuza kienet ta' li kienu ċemplu l li kien, umbat li u kien jgħat il-pariri. Imma dik tal-ittra, tal-ittra, għax umbat kien hemm dak ta' per eżempju tal-program Spak Ma nafx jek tiftakarix. Ma nafx bak le, ma nafx.
Għas dak ma jiftakara.
Kien hemm biċċa. Inti żgur ma ħlomtix din. Le, le, ma ħlomtix. Żgur mhux minn waħed minn dawk l-episodji ta' meta nħaraqlek il-ħobb. Le, le, inġiblek tlita minn nies, ġifieri tlita minn nies. U fuq bajk tlita minn nies huwa bħalek, mer, ma jfissirx li ġrat vera. Le, semgħu. Le, ma eżempju tal-parlament meta kien joqgħod jgħidu boqam bid, boqam bid. Dik itwal.

Kien miegħi.
Jkun Cold Ice kien miegħi la naf. Kien jagħmel radju bildwi. Cold Ice kien dak li kien miegħi. Meta kont il-junior college jien kemm ħafna nies kellhom daw l-ismijiet ta' rappers u hekk. Eh, eh, eh. Kien kont insib dal-kazett tek nixjom li jira Maltin dak iż-żmien. U kien hemm dal-kazett radju bidwi. Kien tajjeb. Ma imma jien niftakar kont naf ħafna nies kellhom kienu magħrufin hekk, ir-rappers hekk. Astja. ta- Ir-rappers. Ne, ma ta' tantx żmien. wasal li materjal li fim ta' Dun Victor Greco l-iktar wet li kien popolari u tal-Codice, tal-Fish.
Tal-fix, tal-fix niftakar xi ħaġa wkoll. Tal-fix. Le, ma Mużika. kellix. Iva, le, le, le, ma ma kellix. Kien din Ma affarijiet hekk kellix dak iż-żmien. affarijiet tiegħu. Ma niftakru wkoll, mela, mela. Eh, Ma qed issemmi

Mela dan qed nirrekordjawh il-ġurnata qabel ma nibda, jiġifieri jista' jkun li sakemm jo- joħroġ ikunu ġa tajruni. Imma imma Le, hawn xew. suppost għada iva, suppost għada ħanerġgħu nibdew. Em, Iwa, fuq il-vibe 88.7, jiena kont 88.7 qabel meta kien il-Capital fi żmien. Ejwa, rajt dak il-video.
Ejwa, rajt il-video meta kont, ko- u bat kont laqda xkont sifirt. U kont għamilt sentej imsifer nagħmel xogħol volontarju hekk. Eh, dik interessanti just. Hija xina bniedem għandi qalbi kbira, għandi kollox kbir. Għandi għandi eh, għandi qalbi kbira wkoll. U eh, u kont kont għamilt sentej jien u l-mara konna morna Kambodja, ma konna morna Namibia. U kif imma tgħinu. Eh, nejnu mhux hekk huma mhux hekk volontarjat, tgħin in-nies u mhux toqgħod. mhux toqgħod Fis-sens tixxaq. imma eżempju jien naf eh, teaching u. Le, għara, Kambodja konna kienem dil-organizzazzjoni ta' nis b'disabilità plus Kien hemm il-kien gwerra kemm bawdek kemm ħafna nies kienu kienu landmine victims u ehm, u aħna konna konna letteralment morna ngħixu f'dal-post fej actually on site fej kemm ħafna bżaza hekk kienu kienu jgħixu hemm u kien nagħmlu kollox konna nagħlmuhom, konna nagħlmu l-Ingliż, konna nagħlem fid-drama, konna nagħmlu Huma kellhom business allura konna qed nippruvaw li ngħinuhom biex jiżviluppaw il-business tagħhom. U għamilna sitt xhur hekk. U mbagħad wara sitt xhur ridna iżjed avventura, allura applikajna biex inkunu voluntiera n-Namibja u morna sena mbagħad in-Namibja. Namibja kienet differenti għax kienet iżjed organizzata, Cambodia konna aħna weħedna. Ma' Namibja kien hemm xebgħa voluntiera differenti minn pajjiżi differenti u allura inti mbagħad issir ħbieb mal-voluntiera l-oħrajn. Infatti hemm minnhom għadna ħbieb magħhom sal-lum u ħbieb sew jiġifieri. U għamilna sena hekk jiġifieri li naħdmu matul ġurnata flaxija mbagħad ma daw. Matul iż-żmien reġgħet għamilt jew? Le, nixtieq ta' imma l-biċċa kienet li men għamilna sentej prattikament ma naqalgħux flus. Jien anke l-karozza kellim bih biex imorru għax ma kellniex flus. b'xi mod imbagħad tibda tgħix u tibda tgħix, tibda taqla biex tgħin. Allura, allura, eħe, nixtieq nerġa' nagħmilha, ma il-mara qabdet bdiet il-karriera tagħha bdiet miexel quddiem. Jiena bat il-karriera tiegħek ukoll. Bdejt miexi lura u x'ismu. U imma eħe, il-pjan dejjem kien f'moħħna li xi darba meta kun naqra ikbar, jiena għandi tifel terba' snin, anke meta jikber naqra, Nerġgħu morru anka miegħu, jiġifieri l-idea tkun li forsi fil-futur nerġgħu nerġgħu nagħmluha. Nafu l-avventura.
Iwa, le, nħobba l-avventura. Eh, ġifieri anka anka nsifru camping għandu kif konna xahar South Africa, għandna nħobbu nagħmlu affarijiet Eh, Fin-natura stess. Fin-natura sejna minix Rajna, mela meta konna South Africa, issa konna camping. Jiena il-mara u t-tifel, u hemmhekk kien sajf tagħna, l hemmhekk kien ix-xitwa, xumma bil-maqlub sewa. U konna ġo dal-campsite weħedna, weħedna, weħedna. U rajna tabella qod attent mill-baboons, għax jinżlu jiġu għall-ikel. U morna nordu, ma kien hemm xejn, qomna l-għada filgħodu weħedna, ġifi middle of nowhere ġo foresta. U t-tifel għatlu jekk tara babun, tajjaċ għax l-għar ħaġa li tagħmel tgħajjat għax imbagħad tieħdu qatgħa, tajjaċ, ejja għandi għid li dadi hemm u nieħu ħsiebek jien. U mbagħad ġie hekk kalm it-tifel ħajala erba' snin ġifieri għadu żgħir. Qalli dadi dadi hemm hemm. U tant għatqata jien illi bdejt najqat, kelli xeb ilma, bdejt najqat ma dal-ostra babun, nitfa l-ilma, namel tant li d-xadina tiftaħ ħalqa hekk istja. U da tifel kalm u jiena nwerza il-mara il-kamp irnexxiela Irnexxielna tagħlqu f'temp ta' kwarta sakemm jien qed nippanikja u eh, badna tħanna fil-karozza u suqna sakemm sib. Perikolużi dawn. Mebbu iva, perikolużi ma naħseb jiena met naqra ġeb ukoll għax panikjani. Perikolużi naqra.
U mbagħad it-tifel għalli għaliex qed tippanikja dan Imma imma le, ġifieri taj, ġinti qed tajt, tajjeb għan-natura, tajjeb imma fl-istess ħin minix M'iniex xi Tarzan, taf kif, jiġifieri m'iniex m'iniex xi wieħed li jirnexxielu. Jien kelli naqa' esperjenza kera ma' xadin, jiġifieri. Eh, eh, ħażin, xbin. Xadin żgħirek, daqshekk kollox kien fih. Isti għax xadin tiegħi fih daqshekk.
Insomma. Eh, u x'għamillek? Kont għaddej minn fejn il-gaġġa. U dal-ostja xedin qabadni mill-flok kek bum ħabbatni mal-għadda. Ħab istja?
Mela. Kem kim saħtu? Saħtu ħabbat nejn. Ta' skont fi kumma fi razek. Oh, saj sabbat li l-ek raġel balek. Lek men, b'saħtu, eh? B'saħtu ta' vera. Xamiltlu? Xejn, kont għaddej meħdejħek. Is-sinjal li għamiltu xaġa. Kellu l-bajd blu, kien joħ. Iwa, kellu l-bajd blu.
Għalek, ma ovvjament, u, eh, ovvjament. Pal-mirko, pal-issa,

Sensittiv, mhux sensittiv ta. Imma imma il-luk għadni ma drajtix ta. Ta' xaris, jemen. Eh. Iktar jemen ta' Iva, iktar Iva u le ta' Iva u le, eh, jina. Tħabber moħħok jekk u xiet lem jew law. Imsa ma tantx kont nħabber moħħi dreadlocks jiġri kien ikun kif ikun kif ikun. Imma eħe, eh, men, għadni l-luk għadni ma drajtux, kultant inħares fil-men, għajt madonna dak minnu dak il-fartas. Istja, eħe, jien kont li bijom id-dreadlocks mit-2008, eh? Ġifieri kont kont għamilt karriera. Ma biex taħsel xed, taħsel xarik. Ex naħsel, men, mandiċ naħsel. Ma meta per eżempju, l-ewwel darba, meta kont għaxxar tal-ewwel darba jinġi biex naħsel xari. Kien kiesaħ men dak il Eżatt, eżatt, men, nibda nħoss, u nibda ah. nħossana frasi, istja. U meta kon nemża, u tefka nħoss il-bar frasi, ġviri sensazzjonijiet Imma bid-dera ġejt iżjed sexy jgħiduli. Ejju, hekk jgħidu.
Hekk jgħidu.
Għax irġieli għandhom ħafna testosteron. Jaqalhom xarhom bid-dera. Eh, iktar bistress ħaqqa. Jew iktar bistress. Imma lek min jarani jgħid is-sjedak għal-ħares jatas għax joħroġna pregnant.

Qabel ma bdejna niffilmjaw il-sajja natlu fuq darba kont ma' waħda u ġalitni nara, ġalitni nara ċertu ċertu affarijiet li ma ħsibthomx possibbli. Imma imma ngħidlek, jiena jiena bniedem xettiku ħafna. Jiena bniedem illi mhux xettiku u le fl-istess ħin, pereżempju nemmen illi jeżistu aljeni għax Bilfors, fis-sens, il-matematika u l-loġika tgħid li isma', daqs kemm kbira l-univers, bilfors irid ikun hemm another life form nemmen. Ġifieri issa naraw kux ġejn issa f'Novembru, għax hemm dik il- imma imma inti x'taħseb fuq dik ta' Novembru? Naħseb li ġebla.
Inti taħseb li ġebla?
Xi jiġbru il-komet jiġbru dust particles quddiemhom ġieli u allura d-dawl ikun quddiemhom. Xi l-ewwel bdew jgħidu x'di Dil-komet għandha d-dawl fuq quddiem mhux qiegħed fuq wara. Eh. Id-dust particles qegħdin fuq quddiemu. Mm, ma nafx.
Eh, ifhem, probabbli hu. Imma imma eh l-idea li li ġejjin jew li li eh l-aljeni toġobni ħafna. Em, Kif għedin li diġaw? Naħseb li diġa għedin għawek jena. Eh, dik jew ma dak dak l-argument liħor u li kiku diġa qegħdin hawn. Imma fl-istess ħin bala jiena paranormali Darba meta kont żgħir naħseb rajt fantażma, darba, sakemm ma kienx xi wieħed liebes li żgħar fuq rasu, imma naħseb konna l-baħar jiena u xi kuġini u konna baħariċċa ħdej fejn l-Isplash and Fun, ftit li żjed l-isfel. U kellna barbecue u jiena kemm jiena u kemm il-kuġini Rajna xi ħaġa fil-baħar, isha xi ħaġa, isha xi ħaġa bajda. U jiena rajt isu tifel, isu jiena rajt isu tifel u tifla, issa. Nisper li kienu, nisper ma kienu tifel u tifla ta' vera li kienu għet jiexejru msir, kienu bat spiċċaw taħt l-ilma, imma imma eh, kullħat isu ra xaħġa bil-kuġini kolla, Li kienet, ġvi, dika, dika xaġa. Xi daw li għak xi glow. Le, le, le, le, kull ma rajt dawk u bat, u bat, u daqsek. So literally dik kienet. U jiena pol ma li jiena bniedem li probabli għalija probabli hemm spiegazzjoni xjentifika għalija. Il-bqija, mux, mux verġi, Ġieli tkun in the middle of nowhere u tara xi bniedem u tajt da kemm jite. Da kemm Imma imma ġifi literalment darba konna l-Awstralja jienu l-mara u konna middle of nowhere qed insuq konna jenna xi erba' sigħat ħames sigħat insuqu u ġejna ġo triq u rajna bniedem miexi waħdu

Imma, imma, imma ma tantx, le, ma tantx nemmen f'dawk. Naf li inti temmen ħafna, ovvjament. Hemm xi ħaġa, hemm, hemm. Xem? Hemm xi ħaġa, u possibbli li m'hemm xejn. Inti għandek eh, daw ibda biex li jufa u l-affarijiet daw li naraw flajru ilhom jidru minn żmien il-Bibbja, ġifieri, testament l-antik. Imma daw affarijiet, imma inti daw ma jistgħux ikunu ehm, ma jistgħux ikun spjegat. Pereżempju, kieku Mitej sen ilu x'ħadd kien jgħidlek li fis-sema ħajkun hemm affarijiet tal-ħadid itiru, kont tajt da miġnun. Mal-verità, jiġifieri daw daw il-punt li qed nipprova nagħmel, dawn ma jistgħux ikunu affarijiet xjentifiċi illi illi dak iż-żmien ma kinux jafu x'inhuma issa. Hemm rakkont, hemm rakkont għax inti għandek ir-Rumani kienu vera burokrati, kollox kienu jniżżlu sal-inqas dettall. Iva, iva, iva. Sawa, ġifri jek taw klazz. Kemm il-lorġa kienu jagħmlu? Kollox.
Jek taw klazz, ta' zarbun nizlu. Nizlu ħajwi, kienu hekk.
Issa, dal-account ġifiri jgħid li kienem bħal stilla, l-ewwel raw matul il-ġurnata, nizlet dil-istilla, waqfet ftit fl-arja, dil-istilla kien intfiet u ġiet forma ta' xismu ta' shield. tar-Romani, huma jsejħulha Ecliptus. All right.
U din niżlet.
Niżlet mal-art, ġifieri niżlet fid-dinja. Ejja, niżlet, illendjat. U s-suldati ta' ġiex naħat telqu, jiġru. Issa li għandna. Ġifieri waqt ġli, waqt gwerra, ġifieri. Waqt li kienu mixjin biex jagħmlu confrontation, ġifieri ma kienux għadhom waslu Da għax inti qabel ma kellhom. U inti ma ma jistax ikun illi daw fte immaġna int għandna jiena u int ħa niġġieldu kontra xulxin. Ma ngħidx semen. Naf li wieħed minna ħajmut jew probabbli forsi tnejn li aħna nispiċċaw ħażin. Eh, ma nistgħux eh, nivvintaw storja. Taf x'nagħmlu? Nivvintaw storja li niżlet xi ħaġa. Mbagħad Il-kmandant ngħidulu isma' niżlet dil-ħaġa ftehemna tnejn li aħna. Ma kellhom xi ftit jiġġieldu. Le, ma tagħmilx iżjed fl-opinjoni tiegħek ma tagħmilx iżjed sens illi daw tnejn min-nies jiftehmu biex ma joqtlu xi xulxin milli niżel xatt inti niżel isu shield. Interessanti, ma rajtix minn dak l-aspett. Iġbi da, inti dejjem inti dejjem titpoġġi f'moħħok illi l-bniedem iħobb jaħxi. Jiġifieri da minn żmien minn żmien ir-Rumani. Jiġifieri litteralment għax ovvjament l-orġli li kienu. Il-problema li repetitit ruħa 10 snin wara, jiġifieri fl. U eba, eżatt, ovvja, daw għallu l-ossa li ħadmet. Dik ħadmet 10 snin ilu, irna xilna, nerġa' nagħmlu għame u koll waqt battalja. U allura mhux ovvja. Imma għal dekinhar il-battalja baqgħet għaddejja.

Fejn irid hu, matul iż-żmien, jiġifieri jekk imurx lura fil-passat jew 'il quddiem. Eh, allura għaliex ma ġiex, għaliex ma ġiex sa żmienna allura da? Ma forsi qed jiġu hu. Għandek dawk l-encounters ta' fuq in-nuclear bases mad-dinja kollha. Eh, iva, iva. Jiġifieri interessati fl-armamenti. Fil-gwerra, fil-fstja. Jiġifieri daw jiġu hawn biex jihdulna l-guns. Jiġru wara s-submarines. Jiġifieri daw taħseb allura huma Tant Imma daw jkunu avvanzati, la daw ġew minn xi dinja oħra. Naħseb li ktar aħna split away civilization milli. All right, ġviri, mela, ġviri taħseb li huma parti mit ċivilizzazzjoni tagħna daw? Forsi li aħna fridna.
Point, fridna.
Pal Neanderthals u daw, eżatt, u saru telqu għalihom. Eżatt. U issa ġej lura biex jaraw x'armamenti għandna. Naħseb iktar jisna entertainment zu. Eh, jista' jkun. Allura mek imorru biex jaraw l-affarijiet nukleari. Kieku inti entertainment mur għandna Las Vegas għandna showgirls.
Immaġina inti l-Amerikani tfewlhom l-armi nukleari kollha, ma setgħux ixelhom. U r-Russi xelhomlhom.
Eh, biex ta' biex ta' iġvid x-tip ta' entertainment, men, għadda xej morda, mela dawn l-aljeni, men. Mela, la jek jihdu pieġi b'da tip ta' entertainment. Ma nafx jek rajt għaw għatsmajċ, eh, bġak vale. Ble.
Dak jisejħilom għaw eh, tricksters. All right. Eh.
Ġifiri, il-fenomenu jħu pieċiri għot jaqbat miegħek jarak dan għaw. Jgħot jitnejjek. Jitnejjek, eh, fimt. Eh, prank, sek. Prank, eżatt.
Eh, Nejjiki.
Jittanta xemx għaddejja, jgħu Fanno. Imma, aħna, aħna, immaġna s-santi għaljen. Sewa, għandek il-poter li tmur ximkien ieħor. Ħassu taf li hemm din ċivilizzazzjoni jien naf 200 light years il-bot. U timma tista' tmur. Ħatmur, u mbagħad once ta' salem x'ħad tagħmel l-ewwel ħaġa li tagħmel. Ħadmur tara x'armamenti għandhom. Għal xi breakdown li tikollok men, biex mur tara x'armamenti għandhom. Kieku jiena l-ewwel ħaġa niċċekkja ngħid dan nisa fuq dan il-pjaneta kemm għandhom żejżiet. L-ewwel ħaġa li nagħmel. Bħal Bibbja.
Bibbja x'għandu x'jaqsam maż-żejżiet tan-nisa? L-anġli kienu the fallen angels. Kienu jmorru man-nisa għalhekk imbagħad ħarġu n-Nefelin. Tara, jiġifieri, ta' jiena jiena jiena bniedem stajt stajt kont kont scholar bibliku jiġifieri jiena fuq l-istess binar. Imma le, imma kieku int għalija.
Wasalt għalija. Wasalt għalija. Imma kieku int imma dak il-punt kieku int għalija l-ewwel ħaġa li tagħmel meta tasal x'imkien. Xi meta tmur holiday l-ewwel ħaġa li tagħmel x'inhi meta titħoġġu lukanda? Nara għandhomx tronki.
Jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel meta meta nasal ġo Laganda, u għad naħseb ħafna nies jagħmluha, tixgħal tixgħal it-television u tara l-porn tal-pajjiż x'inhu. Le, ma tagħmilx hekk. Jiena di- Kej, Issa nagħmel inqas, imma Ġieli qabel- rajtom, ġieli rajt par- porn tal-Ġerm- bil-Ġermaniż. U żgur, ġifieri għal- għalhekk imbagħad. Fil-sieħ ma jgħidu xejn, xejn. Xejn. Jgħidu ċertu. Le, xejn, rajt xi sitta ma jgħidu xejn. Ta' inti ta' inti meta ta' rapport tara fil-bsieħ mill-bilqiet tiegħu jgħid inti vera vera dik il-ġabilta. Mbagħad, le anke għall-arti u l-estetika. Għall-arti u għall-estetika.
Kolla, x'eżatt.
Mbagħad fl-aħħar jgħidu ixkamin, ixkamin. Ixkamin home. Ġifieri video sieħ ma jgħidux kelma xejn. Inti literalment ta' Fi tara, ek tibqa d-dej tara kollu. Tibda film mux tara kollu.
Istja, inti, inti kienet kun tajba li, il-porn ta' 70s meta kienu jħolqu narrativa sieħa, bħal dak il-Boogie Nights, għatrajt il-Boogie Nights. Kienu jkunu ta' dak. Iwi, iwi, iwi, eżatt, eżatt.
Eżatt. Film tajba ħafna, Boogie Nights, il-li huwa ħarġ fil-90s, imma dwar

Da, Benny Hill. Of course, of course. Kolla, da kolla jisa kif naqbad nejlek. U kien kien dak l-istil u kienu, ifem, jimbarru. Kienu sempliċi, mennu. Kienu sempliċi u kienet.
Tadda.
Kienet, kienet ta' zmina u koll, ġviri naħseb li ċertu affarijiet naħseb kiku ti prova ta' mellom il-lum, għanna sir nizit sofistikati pa' l-udjenza u koll. Tiġi ċensurat, zgur Kristo. Ma għanajdlek, diga, jena għandi, jena għandi sib da' xej differenti fuq dik, mill-ewel net, jena fejti tħol ċensura. U affarijiet hekk, ovvjament kontra tip ta' ċensura għax nemmen li bniedem meta qed jipprova jkun artistiku jrid ikollu libertà. Fl-istess ħin, ovvjament nemmen illi ċertu affarijiet, pereżempju li jekk qed toħloq kontenut li hu għat-tfal irid ikun adattat, jiġifieri ovvjament dik ovvjament temmen. Nemmen ukoll li ċertu liġijiet fejn ma nistax bil-libertà tal-espressjoni tiegħi niġi u u ngħajrek lilek li inti sraqt xi ħaġa, jekk ma sraqtx għax ovvjament imbagħad tiġi libellut. So, nemmen li dawk il-liġijiet iridu jkunu. Imma fl-istess ħin naħseb hemm ħafna nies li joħolqu kontenut u forsi fid-dinja tiegħi nara iżjed għax fil-comedy u u jgħidu Jużawha bħala skuża, illum ma nistgħu nagħmlu xejn, illum ma nistgħu illum jużawha bħala skuża. Ġifieri jiena l-opinjoni tiegħi illi jien naħseb li tista' tiġġajta fuq kollox l-ewwel nett. Ma naħseb illi one billi x'għad jikkritik billi għal tgħid ċajta u tqajjem ha. Allura, fis-sens bħal minn bħal ma inti għandek id-dritt tgħid tiegħek. min jieħodha kontrejk ukoll għandhom Mhux hekk? il-kriterja tagħhom. Jiġifieri toqgħodx to mbagħad toqgħodx tilgħabha tal-vittma x'qajjim ta, jiġifieri dika ukoll nemminha. U mbagħad oħra illi illi tużahiex n- din f'ħafna ħafna stand-up comedians nara illi jużawha bħala skuża Jekk jekk jikdbu ċajta, jippruvaw jagħmlu ċajta, u ċajta ma tkunx tajba, l-iskuża tagħhom tkun hija xillum l-udjenza ma taċċettax ċertu ċajt. Le, ċajta mhix tajba. Ġifieri aċċetta jista' jkun li kif ċajta li ma kienx tajba. So ipprova improvja ċajta. So jien naħseb hija skuża li ħafna nies kultant jużaw Biex, biex, speċi ta' jekk ċajta ma taħdimx, jew jekk jekk ikun hemm daqsxej feedback mm. negattiv, jużawha bħala skużi għax illum ma nistgħu ngħidu xejn. Eh, prova improve, jew prova kun aħjar. Jien naħseb l-iktar mill-barranin ha. Naħseb l-iktar wieħed l August nara Dave Chappelle. Dave Chappelle huwa għalija Dave Chappelle huwa Hu l-aqwa kumedjant fid-dinja. So jiena nħobb ħafna Dave Chappelle. Ehm, Jim Jeffries, ukoll jiena fan kbir ta' Jim Jeffries. Bill Burr. Bill Burr, iva. U ehm, mbagħad hemm bħala nies hemm Ali Wong li wkoll jiena fan kbir tagħha u u Ah, ehm, Ali Wong, iva, naf. u Andrew Schultz. So dawk huma. U mbagħad l-Ingilterra Nick Helm. So so jiena hemm hemm eħe, jiġifieri hemm hemm ċertu ċertu comedians meta tarahom tgħid tistja. So jiena, ara, meta jiena nara comedians ta' dak il-livell, tgħid tistja, men, kważi kważi taqta' qalbek illi tipprova tagħmel stand up għax. Anke per eżempju.
Qatt ma jirnexxielek.
Meta jibdew per eżempju jagħmlu interaction mal-udjenza biex tkun kif naqbad ngħidlek. tat ir-risposta Yes, dak yes, yes, il-ħin yes. u hekk trid tkun vera antum. Trid tkun- antum. i- Issa, dika wkoll hemm hemm ċertu tricks biha għax għax eh, jiena kont għal minn forsi ma- ma jafx jiena kont għamilt 10 snin l-Ingilterra kien ix-xogħol tiegħi kien stand-up so so kont nagħmel shows basically erba' erba shows kull ġimgħa. Ah, għandek id-dwe u happy ma tittamilhom. Le, tittamilhom u ħafna vjaġġar ġifi mill-Ingilterra fil-sens. Għana konna nuqdu Londra, jista' jkun l-lum għandi gig Manchester, so għandi tliet erba sigħat biex nasal, u mbagħad tagħmel ix-show, u mbagħad Torqod hemm u mbagħad l-għada jkollok xew xi bkien ieħor. Ma anki pereżempju mhux dejjem tkun qed tqum happy u hekk. Le, żgur,
fis-sens huwa xogħolok. Allura allura tittamela.
Imma jiena ħafna minn xismu tiegħi kienet interaction mal-udjenza. So, ovvjament ikoll il-materjal, imma ħafna inħobb ninterakti ħafna. Umbat titgħallem ikun hemm ċertu tricks biex iġvinti, per eżempju, issaqsi ċertu mistoqsijiet U kważi kważi n-nies meta ssaqsihom il-mistoqsija, mingħajr ma jkunu jafu huma, titfagħhom ġo kantuniera, jiġifieri taf li ħajdu iva jew le. U mbagħad inti f'moħħok ikollok diġà risposta lesta għall-iva u risposta għall-le. Allura n-nies jgħidu illosta kemm kien quick. U fil-verità ġieli toħroġ iċ-ċar l-ispontanjatà u daw in-nies daw li jkunu tajbin ħafna, ħin kollu joħorġulhom affarijiet spontanji. Imma hemm ċertu preparamenti li li n-nies jagħmlu wkoll. So dik in-nies ma l-udjenza ma ma jafuhiex dik imma. Toħodlok kemm toħodlok eżempju biex tibni ċajta u hekk toħodlok ħafna. Ġieli ħa ngħidlek, ġieli meta tkun ikollok inspirazzjoni, ġieli taqbad u tikteb ċajta jew ġieli tkun litteralment tkun qed tagħmel show, tkun qed tagħmel gig u toħroġ lok dak il-ħin. Jew tkun qed tagħmel gig xi ħadd tgħid xi ħaġa, xi ħadd iwieġbek hekk heckling u mir-risposta tagħhom toħroġ tgħid aħjar u tgħid issa nibqa' nuża dik. Kemm-il darba ġrat. Imma ġieli tagħmel ċajta tiktibha u n-nies ma jindunawx dana huwa xogħol hu. So jiena ġieli kont ikolli idea Jew naf li rrid nikteb fuq ċertu tema. Per eżempju, jien naf irrid nikteb fuq il-fatt li għandi tfal, whatever, għandi tifel. Ikollok ċema, tema f'moħħok. U tista' tikteb dik ċajta tgħid, mm, tajba, ma nafx. Allura tmur tipprova, għax hekk, għax imbagħad parti minnha inti Inti jista' jkollok f'moħħok illi din hija vera ċajta tajba, ma trid tipprova fuq udjenza. U jekk ma taħdimx, ma taħdimx. Eh, tipprova ma taħdimx. Ma tkunx taf jekk x'ħadd.
Tipprova ma taħdimx, imbagħad timur dar terġa' tipprova tbiddilha naqra, terġa' tipprova terġa' ma taħdimx. Il-punchline note. Eh, eh, hemm ħafna xogħol fiha. Hemm ħafna ħafna nies in-nies ma jindunawx. George Carlin kien tajjeb. George Carlin kien menti jissa tissemmi nis. Kien tajjeb. Daw kien nis għara, bat anki ktar Eddie Murphy, Delirious. Taf li joġobni ktar ostja George Carlin mill Eddie Murphy. Imma iktar Eddie Murphy fil-bidu, Delirious, meta kien libes dik is-suit issa. Daka kien dak kien għadu zaħir ta' dak kellu xi 21 meta għamlu dak ix-show. U tajt stjemen, ġenju, ġenju. Għax biex jirnexxienek tkun daqshekk tajjeb ta' dik l-età, he was brilliant. Issa, ma tistax, u l-Led Murphy ma tistax taraħ illum, tittaraħ dak iż-żmien kif kien għax he was awesome. U jekk għassemmi ta' dak iż-żmien, mbagħad Richard Pryor, illi kien, illi Richard Pryor kien kien jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu dak kien ommu kienet kienet prostituta jew jiġifieri u kiber. U kien jilagħbu ġo kollu. Xiex? Kien jilagħbu. U darba kien u jieħu drogi darba kien qabad lilu nnifsu bil. So Richard Pryor huwa jekk se tara kummedja vera minn fejn ġiet, speċ ta' Richard Pryor huwa minn hemmhekk titib. Darba smajt ċajta tiegħu tal-lof, insejt kif kien. Le Richard Pryor kien għax Richard Pryor ukoll kien wieħed mill-ewwel kummedjanti li kien jitkellmu fuq affarijiet personali. So qabel kienet qabel kienu daw iċ-ċajt Rajt dawn it-tnejn min-nies ġo bar whatever u Richard Pryor biddel kollox, qeleb kollox. Jitkellem fuq l-esperjenza personali u l-affarijiet tad-dwejjaq li Jiġifieri kien le, Richard Pryor huwa huwa ġenju ġenju. Histja jien dal-aħħar rajtha kif naqbad ngħidlek qisha l-comedy u hekk is-satira qisha tiġi attakkata ħafna xorta ma. Tiġi attakkata ħafna u U hija problema, Malta men għandna problema kbira ta' freedom of speech, li n-nies Alla jbierek kulħadd juża di l-kelma freedom of speech. U l-verità li ħafna nies freedom of speech sakemm ma tolqotx lili, mbagħad kif tolqot lili ma so so hemm problema kbira ta' jiena naħseb illi s-satra qed tiġa u s-satra li ma jifhmuhiex li ma li n-nies ma jifhmuhiex, jiġifieri dika
Ma ma jkunux qed jifmu ċajta. Imma li ma tifhimx iċ-ċajta. Ma mhux qed tifhem li hija ċajta. Eh, għax jekk inti ma tistax jekk inti ma tistax tifhem illi qed illi qed tissatir, per eżempju, jekk jiena jien naf jiena Per eżempju, By to Bacon għamlu dik l-iskeċ ta' Mezzola. Il-qahba l-ostja ta' Kienet, kienet fil tiegħi. Eh, tajba ħafna. Tajba. U salvaġġa. U tajba. Tajba. Imma. Spoton proset. Imma, eh, vera, imma il-kommenti tan-nies tajt imma daw qed jifmu. Meta tibda taqra il-kommenti tan-nies taħt.
Sena, Għabel kienet issir. Qabel kienet issir fuq politiċi barranin u hekk. Fuq politiċi barranin, fuq politiċi barranin issir. Imma imma jiena naħseb kif miss x'ismu ta' Malta. Jiena kont jien nagħmel shows ovvjament teatru u hekk. So jiena imma again meta tkun l-udjenza Ovvjament online hija differenti mill-udjenza. Min min jiġi jara x-shows tiegħi literalment ħarsu bil-jedd biex jiġu jaraw ix-shows so jafu għal xi x'inhuma diħlin u jien Il-problema tal-online hi. Tgħidilhom li ġġorr il-men bikini bih kull. Mela u jarawni bih hu. Jiġifieri jarawni bih hu jiġifieri. Imma imma l-problema li imbagħad online tolqot nies li jew ma jifhmux jew jew ma jifhmux. Jiġifieri li li ma tifimx u bat tipprov tikkumenta, jew qed jippruvaw jieħdu għalihom, so qed ifittxu literalment illi jieħdu għalihom. Ma nafx men. So dik problema kbira. Problema tal-ostja.
Eh, problema kbira.
Komunikazzjoni
kif naqbad nejlek, il-komunikazzjoni ma jifmu ma jtejjeb. U għanna problema u koll, u koll, jiena issa, again, l-opinjoni tijaj, l-istazzjoni ta' television tal-partiti għamlu ħsara kbira. So dika najda u nħoss li għamlu ħsara kbira. Għax inħoss li hemm ċertu faxxa tal-popolazzjoni li umu fil-ħodu u jixallu r-radju tal-partit. Kif imorru, qabel, qabel, ma diex, imma għax il-gazzetti ma domx b'saħħit. Qabel kif kienu jmorru, il-xol kienu jiftu l-gazzetta tal-partit, mela. jiġu l-ura d-dar jixallu t-television tal-partit u U mbagħad huma kull ma jisimgħu din l-ħaġa u literalment għandek għandek faxxa ta' nies. Brainwashed. Eh, u mbagħad imur jieħdu drink fil-każin. Mela. U mbagħad jitkellmu mal-ħbib ta' u u għalla ħaj sikritikal mill-partit. Ma jistgħux jifmu li jista' jkun li l-partit tagħhom qed jagħmel xi ħaġa żina. Eżatt, Ma jistgħux dik u di- waħda u di- eh, proble- allura ma għandek ġenerazzjoni sieħa ta' nies, faxxa ta' nies, illi ma ma jistgħux jaħsbu, ma Anki mhuwiex- eżempju- m'għandhomx il- il- il-fakultà li jaħsbu u jikkritikaw. Il-lingwaġġ pereżempju u anki jiena sejħu għax jien drajt niġri fil-każini u hekk. Hemm anki eżempju il-komiċità jiena kont nara bħala bħall-każetta dove Victor Grech kien fih id-da u hekk u. Ew hija, mhux hekk. Ma jiena għalija kienet vera spot on u kienet. Imma l-biċċa.
Umana l-ħaġa mhux bħat-television robotizzata. Imma l-biċċa di jiena wkoll għandi ċertu sibijiet fuq dik. So jiena għalija U min jafni, min ġieli jara x-shows tiegħi jaf li ma niddejjaqx nitkellem ħażin. Imma jekk ħa tgħid, jekk ħa tgħid żopp. Jekk immaġina għandek bniedem illi illi għamel show u dal-bniedem qed jagħmilha ta' qassis. U jgħid żopp darba. Very, very funny. Ma immaġina għandek dal-bniedem, qed jgħid żopp kull ġiex kelmiet. Titlef l-impatt tiegħu. So, So, billi, fissens billi tajt, alright, jekk, so jiena fl-opinjoni tijaj, il-klim, il-klim inħobb, jiena nikteb. So, so, il-żewġ affarijiet li nagħmel f'ħajti huwa jew inkun performing jew inkun qed nikteb for performance, jew inkun qed nikteb għat-teatru, jew inkun qed nikteb għal-stand-up, jew inkun qed nikteb jew inkun qed nipperformi, dawk huma żewġ affarijiet. Jiena peress li nikteb ħafna, il-kliem għalija huma hija għodda. Allura kull kelma li jekk Infatti, waħda mill-affarijiet li għajdu li wkoll nies li jaħdmu miegħi li jużaw il-kilba tiegħi jafu illi meta neditja, meta nikteb xi ħaġa neditja, neditja ħafna. Ġifieri jekk jekk nista' nagħmel ċajta f'disa kelmiet, ma nagħmilix faċaj kelmiet, nipprova neditja kemm nistax. Għax għax ukoll nemmen li iżjed, iżjed ma tawwal, anke jekk tawwal kemm waħda, qed naqqas tikka mill-effett taċ-ċajta. So jiena. Tal-punchline. Tal-punchline. So jiena, jiena l-klim importanti ħafna li. So jekk jiena ħanuża kelma pal zopp jew jew dawa jew whatever, itkun hemm lokali biex nuża bħala punctuation, biex nuża bħala kull tliet kelmiet. fl-opinjoni tiegħi titlef l-impatt. Allura ma tibqax naħseb naqqas miċ-ċajta stess. U mbagħad biex inhu l-iskop tiegħek, jekk jekk jekk fil-każ tiegħi, meta qed nikteb, l-iskop tiegħi huwa li nipprova nikteb xi ħaġa tad-daħq. So, jekk hemm xi ħaġa li qed tnaqqas mid-daħq, jekk hemm dagħwa żejda jew jew żopp żejjed u qed tnaqqas, mela innaqqashom għax nemmen li kull kelma U mbagħad kliem ħażin jew kliem jew jew huwa għandu ċertu impatt skont il-karattru li tikteb. So, filwaqt li eh, naqbel miegħek illi illi dan huwa kliem normali u jekk inti Jiġifieri iktar umanu. Jekk inti jekk inti qed tikteb karattru uman huwa importanti. Fl-istess ħin, jekk hija kull kelma, naħseb titlef l-impatt. Dik hija dik dik l-opinjoni tiegħi. Ħa niġġenbed ħalli ħalli nieħu din ix-xarba.
Mela. Eżatt.
Mela, tkellimna fuq l-aljeni u fuq iżbub sissa.
X'għandek għal-futur? Jiena għaddi ħafna affarijiet fil-futur, so jien issa ma nafx meta ħireġ dan. Meta ħireġ dan? Għandek ideja? Ġimma tajn oħra, mela nkun għadni għaw. So jiena f'Novembru għandi tour, stand-up tour, mhm. eh, ħammur l-Austria u Prague u xi mkien ieħor naħseb. Se nagħmel stand-up u mbagħad is-sena d-dieħla nagħmel show naqra kbir ukoll stand-up. Ovvjament għandna l-Multiverse, ovvjament f'Novembru ġejjin l-Aljeni wkoll. Allura l-Aljeni rrid inlesti, rrid inlesti ruħi għalihom. Multiverse insemmu lil Jason. Iva, Multiverse huwa l-podcast tagħna li nagħmlu nagħmel jipproduċuh il-Caveman u nagħmluh jiena u Jason Zammit. U Bħalissa għaddejjin ix-shows tas-sajf, issa f'Ottubru jew Novembru nibdew l-iskeda l-ġdida. Jiġifieri għandi dejjem ikolli ħafna affarijiet għaddejjin, għandi għandi ġiex proġetti oħra li nixtieq nagħmel ħa niftaħ OnlyFans, minix se niftaħ. Allura għaddi għaddi għaddi erba' dejat, iva iva iva iva. Ma nafx, men, jina, jina, xismu, jina dejjem bizi, taf, dejjem ikun, dejjem ikun, ikun għaddej, għaddej bxaħġa. Eh, so, eħe, so għandi, għandi erba idejat. Misa għamil xaġa fl-imkien jina minti u koll, eh, dwar, dwar Iva, dwar xismu. Inti kiku, inti kiku tiltaq maljen. Nsaqsirek issa. Inti kiku tiltaq maljen. Inti l-ewenet għatrajt għaljen? Le. Qatt ma rajt tixtieq tara. Ma naħsib.
Vera ma tixtieqx tara l-jen? Mm. Vera? Fi kiku, ma rajt, mela, mela fottajt li naqal mistoqsi. Kiku, għax kol salajdlek, kiku għaljen jgħidlek, jow tista, jow jista jkollok, jow jista jkollok esperienza, jow għatma tiltaqa maljen. Mm. Jow jek tiltaqa maljen, imma tkun probed minn wara.

Eh, sinister għaliex, ma tkunx. Mux sinister, immaġina, eh, jien niġi. Eh, immaġina, eh, immaġina, jien niġi nidħollok id-dar, nħollok il-jogurt minn ġol friċ, u tlaqt il-barra. U ma missejtlek xejn iżjed. Hemm inti taf li jien tħadlek u ħadlek il-jogurt. Kol ma milħat il-jogurt, li xej, jew billi ħadlek. Ma ħadlek il-jogurt, forsi għadha tiġi teorili. U imma zom, imma xanka, għax kullħat anka fil-films, kullħat jemmen l-aljeni ħajkunu ħżina.
M'għandix dubju. Għaliex m'għandek mela inti bil-forz ħażin. Narawa, narawa, ifhem. Jekk nimxu fuq kif jaħseb il-bniedem, jiġifieri jekk inti għandek eh, teknoloġija superjuri, jien ħan attakkak u ħan irdek. Għaliex? Għax dejjem ħadmet, dejjem qatt ma. Imma żomm, ma meta meta morna South America. Ożgur, iva, imma għan ma tistax taħseb kif jaħseb il-bniedem. Għax dawn mhumiex nies. Dawn huma aljeni. Eh, il-kelma stess. U tu, immaġin inti tmur ximkien bħal ta' jinnaf tmur tara l-panda zew il-ġiraffs. Ovvjament, ikun hemm min irid jeqridhom, imma min għandu forsi moħħu da' xejn iżjed superjuri u forsi daw l-aljeni għandhom. Eh, forsi kun rrid jarawhom. Imelsuna nara, jduna. Skont Tom DeLong, eh, Ma ma jgħidux lin-nies aħna lilna ma jagħrfunix x'għandna u x'ma nafux fuqhom biex huma ma jkunux jafu x'aħna x'nafu fuqhom. Dik waħda minnhom. Imma issa taħseb fuq dak li jaħsbu ġifieri issa dieħel. Issa hemm dik it-teorija li tissejjaħ probing. Bħalma jagħmlulek f'sormok. Għax huma jiġu jidħlu, jaraw, josservaw x'inhu jiġri, Ġew jitilqu l-barra. Bla accident xej ħadd ma weġġa. Insomma jweġġawk nara. Skont kemm kbir il-prob immagini. Taf il-xat li ġi probed, qatt kellek xi guest hawn li qallek li ġi probed. Kelli guest, aw kelli wieħed kien jibgħat li Mirko. X'kien l-ostja kien jismu dak. Ejwa. Ejja ma rridx ismu.
Imma ma kien prob. Kien jgħid li ġi abducted mill-aljeni. U kemm dam?
Ma ġibtux fuq il-programm. Eh, mux beda jgħidli ċertu affarijiet li ma jagħmlux oh. sens, għax jien naħdem fuq fuq ċertu key points. Yeah, all right, all right.
Da mar li jol għalla huma hekk, huma hekk u eh, Imma ħanajdlek imma żomm, imidi għem ma tistax taħseb. Għandi tlita minn nies, uh-huh. tlita minn nies għandhom l-istess esperjenza, waħda minnhom dil-entità għaltela biex tkellem lili. Issa ma nafx. Wow!
Wow, l-entità, mux Mirko kien l-entità.
Mara, ma parti nek, frikjatni naqra, tlieta fl-istess ġimma. Iġvi, mela, zom, zom. Tlieta batu li fl-istess ġimma. Tlieta minn nis differenti?
Batu li fl-istess ġimma. Jista' kun li bnidem, u kellu tliet accounts differenti fuq Facebook. Le, le, le. Imma ejja ngħidu tlieta minn nies differenti batulek fl-istess ġimgħa. Eħa, waħda minnhom kienet close mi ħafna. U tlieta li huma qalu li daw l-aljeni qalulhom biex tkellem lili? Le, waħda minnhom, l-istess account, ġifieri figura sewda, kliem stramb u l-istess esperjenza, ġifieri. U minn Malta ħaduhom dawn? Minn Malta.
Forsi kienu barranin.
Le, le, le, Maltin. Minn fejn? Waħda.
Għajja ma sem. Miraġ. Le, le, ma imma hemm xi hemm xi hotspot Malta fejn nis il-linja. Hotspot nista' nindikalek nej. Ejwa, hotspot, għax kieku morru, ftit morru nagħmlu nagħmlu xi waħda. Għandna nagħmlu CE5s.
X'tagħmel? Nagħmlu CE5. Alright, ma Initiated contact. Alright, zom. Alright, sorry li ma nafx xini, suppost mid naqra homework għaz maġej fuq il-program. Imma femni naqra xini li. Din xie, kontak namlu jisu darba fxar. Eh? Nintaw daħħal li konna kem konna 60, Kważi sitt erruħ. Fej? Morru miġra l-ferħa. Miġra l-ferħa fejti? Fuq minn ħadding li. Nintaw, insomma, l għu nibdew daw tones tnizzilhom minn fuq l-internet, mhm. Dr. Greer. l għu jibda jidoqqu dat tones un bat jibdilek il-meditation.
Uġġiri ma t-ġri ħaġa. Kif nitlaq jien?

Jien, jien ma. Meta ma rajtu. Meta meta nitlaq jien. Meta nitlaq jien, jien kun xogħol. Apposta jam. Jien kun xogħol qed immur apposta. Apposta, ma naħseb li fehmu li ma rix narhom iżjed. Jien apposta.
U ja inti tajt li ma tix tarhom. Ejwa, ili ngħid saqsi.
Għalhekk ma tix tarhom għal ismu.
Għal ismu l-ġismu kollu. Mur hemmhekk tipo biex tjaraw kien fans u hekk għax ma tistax L-esperjenza ma kienx tajba dejjem tajba, fim ċirid ngħidlek. Jiġifieri dawn l-orbs imbagħad x'jiġri minnhom? Biss jisparixxu. Fejn jinżlu, jiġifieri literalment l-idea hi li ssejħulhom. Eżatt. U mbagħad jiġu jitilqu.
Fit-2009 eżempju jien rajt wieħed ħreġ minn ġol-baħar hekk poppo telaq. L-istess orb orange kienet. Fim? Issek kienx ball lightning. Jew hekk. Jien rajt xi ħaġa fucking stramba. Rajt xi ħaġa orange tiela.

Allora ma tistax b'dan meditation twaqfu xi wieħed, ġibu xi wieħed hawn. Eh. L-iskop tal-meditation huwa li tarahom jew li li jiġi li sejħilhom.
Hopefully mbagħad jibqa'.
Issa kien hemm ftit minn nies li esperjenzaw xi ħaġa paranormali wara. Eh, plus se kellna problemi bl-alloġġi. Ejwa, jimxi l-ħin mir. Vera Mirko. Ta' kulħadd, um, you're not in the right time zone. Alla ħeġik il-mobile. Isma' jkaw tal-Casio jew Seiko tu għom sponsor jħasħadda. Għax ma għandhom xarla ġisu. Istja. All right, ġvi, u għalix dak il-post partikolari. Dak il-post biss tista' tagħmilha kullum kien. Bħal ma kien jgħid Kristu fej kun hemm wieħed jew tnej jew iktar u kemm jiena. Eh, sewa, u inti tajt fej kun hemm sajan jew insomma mhux meta kun hemm inta xi kif titla' jiġu. Kif jien nitlaq kemm huma l-imba. Vera, men, vera daw dan. Ma jisna l-ħaqna mutual agreement, eh, eh. you know, ma xejn ma rix naraħħom iżjed. U ma rridu xaraw lilek. Eżatt, jisni hekk ħassar ħaġa. Wow, xira, inti tiżomu mill-liġu. l-aljeni mill-li jinżlu. Jistaw jamlu z-zopp iridu. Imma jek qed jismawna l-aljeni għallilkom sajen, tistaw dawn l-zopp tridu. Toġġiġ tiddejqu tiġu. Hemm xi ħadd kieku inti jom request imorru jiġbru, imma insomma.
Ġvidi taħseb xejn taħseb ħajn, taħseb ħanaraw għaljeni f'ħajjitna jew le. Ija ma ħajara ħajkuraw xi ħaġa kbirek Illi jenna figuraw xi ta' press conference. CIA ġiġa ammettew, ilhom li ammettew. X'qalu CIA?
Li għandhom daw il-filmati, għandhom daw l-oġġetti strambi u ma jafux x'inhuma. Għandek il-Ġappun fit-2018 mar ħarġu konferenza stampa jiddikjaraw li huma mhux ħajrikonoxxu ħajja aljena. Fit-2023 ħareġ il-kbir tagħhom tal-armata qalhom aħna qed nagħmlu reverse engineering fuq xi materjal Mux ta' din id-dinja. Fil-Ġappun, eh, ħistja.
Mbagħad għandek iċ-Ċajna, iċ-Ċajna ħarġet all out. Għalet aħna qed nużaw l-AI biex nagħmlu reverse engineering fuq daw il-UFOs. Mm, Mbagħad għandek il-karti li ġabar George Knapp mill-kod minn tal-Cold War. Jiġifieri qegħdin jiġifieri qegħdin magħna dawn tal-jeni. Jina, jina. U da seb qed jgħixu hawn magħna? Jina għalija, inti jekk inqala diżastru fejn ħatmur. Immaġini għala diżastru fid-dinja. Mhm. Fej ħatmur. Mux fej, fej dizastru ma nqalax, u. Fi sens jek jem konsolajtek l-Australia, mek jem dizastru nqala l-Australia, mux ħatmur l-outpost, ximkien, mux eh. bot ħafna. Sakem tikkalma d-dinja terġaw eh. tiġi toqgħod. Jaw nkella ħatmur ġol-bahar. Fil-qieħ. Fil-qiegħ mhux. Sakemm id-deżastru ma sarx fil-baħar, naf xi terremot fil-baħar. Fil-qiegħ xorta ħadd tkun qiegħed sejf inti fil-qiegħ il-baħar. Terremot fil-baħar, mer ħadd tkun qiegħed sejf. Skont it-teknoloġija li kollok. Il-teknoloġija li qed hemm isfel.
Imma qed ikun ngħid ikun tkun antipat weħe, il-punt fimtu weħe. Imma la qed hemm isfel għandek it-teknoloġija biex tmur hemm isfel jew tmur hemm fuq. Imma x'inhu l-punt li all right ikun hemm diżastru tmur fil-baħar jew. Immaġina, mela aħna infridna Nfridna minn ma daw. Le, qatt mart ninfired miegħek. Eh, Fridda.
Nfridna, Eh, nfridna nfridna. minn magħhom. Issa aħna bqajna fucking injoranti għaw xadini. U huma Huma ġew Huma ġew- super teknoloġi. Inti ħom l-accounts tal-Green. Sakemm mhux imbi- mhux bil-maqlub, man. Imma Tal- iżda daw tal-Grik. tal-Grik. Dawn huma li żjed nies stupidi issa. Dawn l-aljeni fucking ignoranti. Ku- U għandhom għandhom dit-teknoloġija biex jiġu, imma dit-teknoloġija kienet tagħna ta' miljuni ta' snin ilu, b'xi mod aħna nsejnieha. Imma dawn huma fucking injoranti. Qatt ma rajt. U ġew biex ġew biex forsi ngħinuhom. L-istejjer tal-allat tal-Griegi bil-lightning bolts. Eh, Zeus u hekk.
U mbagħad għandek il-kokka intelliġenti, dik il-mekkanika. Jiġifieri ara kemm hemm dak iż-żmien tibda tgħid kokka tiċċaqlaq robot. Jiġifieri fejn.
Jiġifieri aħna forsi kellna, infatti jgħidu Zgur, 100% smajta di, illi ċivilizzazzjoni ta' bnidem kienet avvanzata ħafna, u mbagħad ġara xi ħaġa nqeret. Il-knowledge kollu nqeret, le? Eżatt.
Tista' terġa' tiġri llum. Zgur.
Kollok black, eh, mullok kollox l-internet, tis-servers kollha. Eżatt. Xħaj, xħaj. Għara s-sisibuħ dal-episodju. Għara kem, għara, għara xintilef, eh? Jek ma jkunux jistaw jisibu dal-episodju, għara x-patrimonju jintilef. Patrimonju dinji. Nasib kieku għadna fuq.
Isna l-imdina. Radio waves nasib jibqaw jibbonsjaw. Eh, radio waves jibqaw jibbonsjaw, mux għal dejjem, ma jibqaw jibbonsjaw. Jibqaw jibbonsjaw l-emmola, ok. Il-short wave għandikun li zed li jibbonsja. Il-short wave. Iva, imma, imma, Imma, tara, tara, istjemen. Tajja, bieġviri dik l-istoria kolla, mela, l-aljeni ġejjin għalina, l-Orange Orbs. Diġa għedin.
Orange Orbs, eh, diġa għedin għaw. Meta kena l-episod, you know, you know, Matthew. Saqsin għalli, minn taħseb li kun l-iktar bniedem kwalifikat biex jilqa l-aljeni. Rajt.
Minetlu.
U jiena, u jiena ġejt il-nominatu. Jiena ġejt il-nominatu. Immur ta' kieku, immur ninta' Nitama la li. Aħjar milli jmur xi ħadd wiċċ laskri. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Immur nitama xi alien. Iva. Mela, ġifieri jekk jekk tiltaqa' magħhom, jekk daw l-orbs xi darba, ċem billi issa għandkom numru. Tista' tiġi magħna. Meta li jmiss?
Insomma, issa tittara meta joħroġ dan l-episodju. Aħna għandna dokumentarju ħiereġ. Iva, smajtu kol. Ġifieri f'dokumentarju fuq hekk qed nagħmlu.
Fuq l-orbs? Fuq dar, għax aħna t-nprovaw namlu kontattu. Hmm. U ħadna naqra stejjer ta' nis u għek li. Imma għajna, mela xini, xini l-end goal, ġvida li tamel, mela, kontat xie fisser għalik, li xie darba għed minn daw l-orbs jieqaf u joħroċ ċaħat. Min jgħid li you can pilot them. U koll. All right.
Jiġifieri, bil-meditation. Istja, jiġifieri tikkontrollaw moħħkom. Hemm min jgħid li qed jagħmilha din. Imma il-punt hu, int meta tgħid tixtieq tagħmel kuntatt, practically, realistically, xi tfisser? Anyway, ġa għamilna kuntatt. Għax hemm mhux hekk, għax la bil-meditation qed jiġu dawn. Eżatt. Hemm xi tip ta' kuntatt li għamiltu diġà. Eżatt, hemm some kind of acknowledgement. Li jgħidulek, all right,

Imma mhux kulħadd juri wiċċu, eżempju, kellna nibblurjaw in-nies. Eh, biċċa xogħol, u mirkom ma jinqalax. Mela, mhix dik il-problema, għax in-nies ikunu jridu jaraw il-persuna. Titkellem. Jibsu maska, għajdhom jibsu maska. Għajdhom jibsu maska kbira hekk. Rari ssib xi ħadd eh,

Fil-kas li bisom maska, jew li bisom maska ta' xaħat, li bisom maska tijak, u t-fixkel il-kulħat, għal jasbu darba għamilna fuq il-multiverse għamilna ġibna l-James Ryder. James kien jiproduċi l-ewel season. Għad fit season ġibni pala guest għal minnu, u jien bis maska tijaw. Allura, intervistajtu pala James. U vera t-fixkel. Vi għamel ekku, għalli jilbsu maska tijak. Ostja, James t-fixkel. James t-fixkel, jilbsu maska ah, tijak, u U intervistom? Ek, imma ejjew, jekk rajtu xi għalija rajtu xi or, borinġ, ejjew, qed jagħmel dokumentarju miskin da. Dik idda tajba bħal meta jgħidlek xi ħadd go fuck yourself. Eżatt. Tixxi ma tkun nifsa nifsa maska. Nifsa maska. Eżatt. Bully. Bully. Tajja. Tajba, għali.
Irrid ikollok ego ta' daqs Kristu. Iva, iva, iva.
Għalija tajja biex jien għandi. Iva, iva, iva.
Anzi, vera down to earth, għalla. Le, down to earth, down to earth, ma veru għandi għandi rasi kbira. Li miss il-Jason inġibu. Iva, nas dak dak għalli. Illi kellu xi esperjenza paranormali. Ma nafx jekk kienx qed jitnek jew le, ma kien ma iva. Ma dak żmien barra wkoll jgħix barra. Mela, dak ehm, Kanadiz, u, dak il-Kanada. Mela, mela, ġej. Imma, mbidu Malta ta' ilu Malta mela xkem. L-ostja niftakru għalla kon zajin fuq. U ilu Malta, mela. Imma, eh, dak kellu, kellu esperienza. Dak kont nisimaw kol jum ma' kori. Mela, mela, mela. Ġifiri, mela. fil-ħodu kont għassam il-ħobs. Mela. Nisma lilu.
Mela.
Le, le. Kien fuq l-XFM?
Kien konna fuq kien fuq l-XFM. Ej, ej, ej. Sejt niftakar. Iva.
Astja.
Imma jisom ħafna minn li konna nisimaw qabel jisom naqsu ħafna u koll pala DJs. Ah, Nizmin, u, kolħat, kolħat jikber. Imma, le, ma blasek radio imbidel naqra u koll, ta'

Yes, u huma kienu jagħmlu drive time dak iż-żmien. Ej, ej, u kont nisimgħek fil-għodu jiena ara fara l-ofsena x'inhu u kont nisma' lilek il-garax issa niftakar. Ejwa. Ara s'issa għandi radio radio antepat kull ma jisma' l-101. Ella, sa xbejn. Xbaż, xiedu ejja. Kif nixelu? 101 tal-għodu. Xiedu ejja, le mela. Jabillek, jabillek. Prova tjunja forsi taqbad xi aljeni. Ne, investu f'radio ġdid. Iva, iva, iva, iva. Oh, xkont se ngħidlek Steve, nirringrazzjak sieħbi. Grazzi inti, grazzi ta' ta' dan ix-xorb kollu li tajtni li ma ġiex sponsorjat. Em, Ma eh, u u jekk nara xi alien nerġa' niġi. U għandi mnejn niġi magħkom biex nara daw l-orbs. Vera, orange. ta- Imma rridu noqogħdu silenzjużi sakemm nistennewhom. Kemm, sakemm, sakemm tissir meditation. U l-meditation kemm iddum, ma tantx intajb. Nofsija.

U inti din m'intix qed tagħmilha. Ma nafx hekk. Biex forsi tabbi xi waħda. Għax hekk nibda forsi ssib xi waħda tgħidilha isma' jien għaljen trid intik probe.
Dik TikTok min jagħmilhom? Eh. Dawk dawk li jagħmlu l-kalz. Eh, eh, ma ħana imma ħana mhux kalz. Imma hemm dan xejn crossover ta'. Le aħna mhux kalz.
Hemm naqra ejja, m'hemmx crossover ta' nies li. Dak dak dawk hawn li jħobbu jilbsu omos fejn Jew hekk tal-kalz. Iħobbu jilbsu qobos fancy.
Mhux ma tarahomx dawk li jqogħdu jkollhom il-ktieb f'idejhom ikun dejjem politi bil-qmis. Dawk dawk tal-kalz hu jew jew ukoll hemm xi tempju tal-Hindu hekk. Eh sewwa. Imma insomma, Hindu mhux kalt hu Hindu. Imma jiġifieri hemm hemm reliġjon kbir. Imma hemm Ħarġu ħafna sex